Namanyete esabu ya amache ng'aki ere.
Abaminto babwate, onye tibabwati esabu ya amache, tanga tari komokani omi, tata inche ninyie ogokora buna naende seito, akanye kagende ekebarua, eh. Abang'ina aba bare inse aa, ebinto ebi nebiabo, na abasacha mbare inse aa, ebinto ebi nebiabo. Bachire korangeria omonyene na amagena ng'ai are. Mbakwane aya ng'a amagena ane naro aya, abanto bateba chinyanya chiane nachi echi, abanto bachie batebie obosio bwane, echindogo ne chisani ne echiane, obokombe na obwane, chindogo chinde chirane ne chisugu ne echiane, engoko eye ekire ne eyang'o ng'a ne eyane. Lakini bachie gotebwa ng'a ki, inche bono mobwate ebinto ebio tokonywa nyamaundo na abaibia aba, basukire magega mbaiywa. Bono chinsa echi togosuka korwa igaa. Yokobua omonto agote ng'a, inye onye ninche naborigwa, inche nare korigwa na Yeso pi. Mbatebi ng'a abaibi nabwo aba batunyarire, inki mokobisera? Timoroche abaibi mbare aa, mogokwana omonyene, nyora ng'ina omwana ore igaa, tiga atebe ng'a omwana one onyarire. Engaki egochi goika ogoteba ng'a omwana one akobwati bosa, engaki okobwatwa nere na omwana oyio, omogosamba mwensi. Ng'encho yabo bono gobemberesa nkoyio, ase eng'encho omwana oyo yare omwana omoke akwanete agokora ebibarua town. Ebimwana mbire town aria bikogenda na ebibaga baga iga, Eria chincho chiria, omwana omoke okonya oibukerete esimiti, lakini omotienyi gose egoika onyore ebesa yaye oche goekonyera. Aba bono batobwetie chinguru, tobwenerete tokobasaba ng'aki yao otogiwe kwarwa etaoni otagonkonya ne chinyinyi ikomi, naye agosaba engoko, achie koria ai. Eri neritang'ani aba abakoi baba murare. Tari ritang'ani, inche biokomanya ne chingoko chiarwa omwana mia amache sarasini, ebisumu bibere nkoira. Ekero baibire.
Ebakogenda barugera chinyomba chiabo, gose bagocha barugera nyomba ase baibo. Bono omogambi aro tingokong'aina manye ng'asi bakorugera, engaki ende ndiere chiane chia omoisa chiabetwe, togaeta emechie eye pi, mpaka moyo mpaka moyo oyo obwatire aa, togaika mwaye tokanya kende nkeiyo, togateba omwana oyo nomuya. Lakini bono ase yachia gotoka ng'a nomuya, ase enyomba yabande yabwatwa na omonto omonyene goteba ng'a, ng'a inche yandeterete nyarebe, nyarebe oywo obwatwe ominchoria ochire. Oyo bono otebire ebinde mbireo, Esimie omwaka onde ebetwe ng'a inche nanyore epaara, na omorogo one nanyorete epaara egwete inse. Ase bamorusetie omobua ekero anyore ekiaye, oigure? Bono na egento ekio, twanyori ng'a abana aba nabo bagoto bagotokorera ebwariru nkaa. Naiga endagera eye barue tata tata ndoche, ndo ndoche engoko neraare, mpaka chinyanya nchiroo, bono rende abaibia inki batakobeka nonye na engoko chinyanya, engoko eye yeyekeire ase enyomba eyemo abwo ase omwa- omwaribu omwabo, noe bono yatama, eeh ogenda.

Omogambia oria ngotebi, origa erio egekuba kiago na ekiaye, ndire eng'aini, akoria endagera engiya,
inche noko nokoroche buna ande iga, oyo na omwana omoke nkineti, lakini tingu
lakini tingumobwata mogomi, eyakonduta buna buna okoruta enswe roche ande obiga kwabwate enswe korwa roche. Naende omwana omoke obwate gokora ekebarua taoni, twamonyora nchera gotogorera kende. Naende egento bare, omogambi nere ngoteba, ebinto mbire babegete ebi mokobeka eh bakona
nabo bamenyete yaani egasi yabo ekero baibire bakaba barageire gochakera maambia bana gokora amasoesi, botuko baanse emeremo.
Igo bono egento gekogera baiba ebagwa ake chimwe endagera y'ababura bakoria. Bono bachia koiba engoko, chinguru chiria chi'echimu chiche. Chiacha netumbata eria enene, nabo bakumete. Ee, bakong'usa sana. Etumbata enene ne enyasore, Naende nabo orakane ne etumbata ya ogosogota. Irang'ora.
Mbaroseti epenki, ase bakobutera mogaso nokonywa bare bakona konywa enyasore. baraba ng'a abanto five bamura amo nabarochere, mbaro nakaroo naende ere ekemi kibono gigotare Nere omorwoti.
nere omonene otenenete etaba, nere ominchori ase obweng'ita ring'anda ero baansa bamura batosubwire.
Igo bono egasi yabo nenyasore, ejimu, Nyasore, nokoyeka echi, chingoko.
nokoiba koiba chimbori Gotetika amaiso, chingoko.

Gose bono mwatiga intwe, nomoibi nere omotang'ani ogosegete ogosegete kabisa ng'a mosambe lakini karatiga ake. Omomura oyo tosegetire boiri boiri tari mo oyo, tari muya. Bono oroche togochi gokwana buna abagaka, ere tatagete gotoigwa. Bono atagete koegerera aba. abarende nere esuspect eyemo.
Yaya bakare emeeting, emeeting bare bonde.
Twamotebirie boire korwa mambia anga noara, tari ng'a taiyo. Noara okorokwa Nyambura noyo nere vice yaye. Bono. Ee, noyo.

Ase ekenyoro eke iga ninche chairman ya nyumba kumi naende noo togokora community policing. Chinsa chia maambia iga, nanyora esimi korwa ase omogambi ng'a chingoko chiatokire nyomba eyemo ya abasae iga abwo obwari, onte minyoka ororo. Naminyokire ororo, twanyora chingoko noo chire, rayia yaichoire ororo rayia yaichire osana. Bono nonye ne effort twakorire, omokia twakorire gokonya omomura oyo iga, na omokong'u. Ase igo bono twabwata rende twaetire chinyomba, twanyora rende ebinto ebi nabo bire aa. Oyo obwanchera nang'a ebi nebiane ebi etwaretete botuko. Twamaretire iga iga, bono egento twaganyete na obosafiri togende polisi ri richiiko ri rigende amang'ana aya. Ekio nakio tware goteba. Igo na abasikari moganyete?
Abasikari toganyete nchera bare, rakini mbarenge stesheni iga ororo, okorora ase eng'encho yoooo chisaba agwo ao ao ao, mosio esio ontebiri nchera bare gocha. Igo nabwo toganyete erinde ebinto ebi bigende. Na egento kende totagete. Abanyene ebinto ebi iga obokong'u mbori ng'a ekero omokagerwa abwatirwe, abanto bagochia bobe ogochia korika estatement erinde omonto airwe ara ria, airwe koti. Bono togoteba abanto aba abanyene chingoko echi iga, abanyene isuguri echi iga, abanyene obosio obo iga, togende polisi barike estatement richiiko ri richiiko ri ri ri ri riire ribaga riaye. Kera intwe ntobwati ribaga riokoira richiiko, omonto aende koti, asibwe gose atigerwe nomochache. Eki nakio ogosaba gwaito togoteba ng'a bagende bachie barike statement. Takoirwa koti mo- moka- mo- mo- mo- mo- moramisie ataiyo. Ee. Ase omokutano oyo iga, Eh. ase omokutano oyo iga, abaibi bande mbaraba tomokorerete, Eh. mbaraa, Eh. abaibi mbaraba tomokorerete, Eh. bono baroche ng'a oyo omwabo obwati naboro baende botuko koiba. Eh. Baange emessage eyemo buna omonto o nyomba kumi. Egento togoteba iga iga, amatuko emerongo ene ngoikera ngogoikera are buna aikere oyo, onye gokogenderera ekabira eye iga, Rituko rigocha gokia ndikoba irumbe iga, erigokia onyore riko okagera ng'a rikobara korwa aa rikobara korwa aria, okagera ng'a mogaso o saa sita bo mbori bore aki onyore bogokia se, onyore gokobwatwa asore. Igo rituko okobwatwa, Nyasaye oo oragokonye, timanyeti ase Nyasaye oo gose ng'aki, rituko eri nari rigokonye. Buna bono oyo iga arwa amaino enchogu iga, konya oerire. konya oerire. Bono kabeire iga nere tokomotebi gakogenda ime achie aonchorerie na intwe togende torue obosaidi. Naki eki ngosaba. Ee. Joseph Mochere nkorokwa, inche korwa Nyankoba, naende iga ang'e obwaria, igoo ebinto mbire biasire taa chingoko. Chiarasire amatuko amange, bono igoro nabo twanyorete chingoko chiasirire, togatema gochia rigiya buna inche omotureti nkabogorera agiya, timbogoretie community boris, ndaiyoka toimokanetie twarigirie ebinto ebi twabinyorire, chingoko noo chira chisuguria ebinto biaibirwe amatuko amange bobe. Ase obweng'e abamura aba tochanda amatuko amange na ekiagera rero. Ntwatagete serikali raia akande titagete serikali mboka barigie ndai bachande bachandekire amatuko amange bateba tiga berigeri bang'eti inche buna omotureti twarigire ebinto ebi twabinyorire no bire aa amakombe chisuguria chingoko moroche abwo banyenyete naende bagochi banyenya engoko baiyekane ritoke. bono inche korwa nabiaretwe nanye koria itoke na ngoko, bono eyio ekorokwa special food, bono ase obweng'e abamura aba atosumbwire bobe, inche nare gosaba eserekari etokonye abamura aba basibwe, abarende raiya etwakonyire abamura aba okobara eyia imoke ebasambe, inche na community boris mbacha twakonyire abamura aba, nkosambu barenge. Arabuto baire ase eserekari ebagambe, ebabwa oyomo obwatwe abande ebatama. Chinyomba chirochio chiasambirwe ang'e ibere, alafu rende naende binto binde timaeti nacha nanyoa chinyomba chiyiete.
Erieta nkoro koywana makori, oyomochango eragambe oncharie omorioboroko, obwari. Abaigo atonyare muna inche nabwate chingoko mia mbiri na sarasini, chingoko echio bang'urie pi bakooria korwa nyomba. bono tochi koboria ng'a omoibi ning'o, naende kwanyora oria okoboria ogoteba ng'a abanto abwo nkogochanda bare. Bono goikera agwo, ekero tokonyora omonto buna oyo oyomo obwate buna chingoko, etogoteba nabwo aba atooria chingoko. Ase eng'encho ntori kobwata monto ore ne chingoko, rero nari twabwati omonto ore ne chingoko. Echinde echiiyekire, chire esuguria. Chinyiyeki, chistovu inse agwo chichire, chisuguria echi, chinyanya echi chibire, mpaka chimbori nonya na omogaka oyomo naro agokorera ng'a embori yaye nemo iso onde, oyairetwe. Bono intwe ogoteba ng'a omonto narwete ande, omonto o nyomba, omonto takorubogera, takorusuneka, takorwa mogumo ache koiba, abanto ninka tobwate abaibi, ase eng'encho bono abaibi aba, batweire ng'ai. Na barabwo nabana abake babwenerete bagokora egasi ne chinguru chiabo, na barabwo buna abana bande abake mbare bagokora egasi bosongo, babwenerete bagokwekonya. Intwe tobwenerete tokobasaba gose ekanga tokobaibera, intwe twagotire. Lakini bono twanyora ng'a intwe abagoti intwe bakoibera, ng'ai tochi kobera? chitaoni tochi koibera naintwe? Egekogera intwe ntomanye chibo chiabo chinyomba chiabo, gose chi chibesa chiroo gose chingoko chiroo. Bono echiato nachibakoira bachianyakoria, batagototigana. Togokwa tokwe boronge na ntonyare gokwa na emechando ya abanto, ase eng'encho bono, etoroche ng'a abanto buna aba omonto akomokia obororo buna bono torense aa, onye omonto oretiyo omoro onyanyire omonto, eserikari yamo egoteba ng'a ng'a ng'a otwe otokomokia uchumi yaito, tochi goitera. Barabwo uchumi yabo ng'aki bakonyekora, nkoira bare batebi abasikari ng'a nkwenda tore koiba, ki abasikari baria ototebi ng'a bakoigwana bachia koiba, intwe intokore ebiato tochi koiberana bono. Inche ayane nabang'ani go timbwati amang'e. Amarieta aane David Omwamba, e community health promoter korwa ase ekenyoro eke kia Boroko. Ebwakire bono maambia, toimogete kogenda ekebago, twaumera abaibi babwatirwe. Eyio ere oyomo oyo, naende natore abande, abwo atora, amarieta abwenerete kogenda ase eserekari, obotuki bochake mara mocha, abamura abwo gose mbairwe ande bachie kobundiswa nonya ne chikosi ase eng'encho na abamura barorekanete b'egekuba, bagokora echimu, babwenerete kogenda nonya na obwagachi, babwenerete kogenda nonya na ande nonya na mechanics, nore batigerete esukuru nchera, ase eng'encho etabia eye yogotigera esukuru nchera seita aa, nero yaretire obokong'u. abamura aba batari gotiganana namatoke yabanto, chinkoko chiabanto, ase eng'encho toko toko tokorara nchara, onye tigwakorete egasi onyore chibesa. Igo goika abamura aba, na abande aba abake bare aa, na abande bamwabo mbare aa, batigire chisukuru, ase eng'encho batatageti kogenderera gosoma, bachikonyora egento gekobakonya gochia motwe. Iga abamura aba, tari bamura boka. nonya nebisibwati mbire aa ebinyaroke ebike biabeire ebibago, buna oyomo nanyioma buna omomura oyo korwa moino iga iga totai konyomerana. Ekero ring'ana eri riachia kobwatigwa, agasibwati ako igo gateba ng'a ebibago biria bimotaeti binyiome, igo onye omosibwati ogoteba ng'a ebibago mbinyi mbitaikeri binyiome, igo no nere nekebago labda. Igo tiga enchera erigigwa, Abagaambi baito toche tobwaterane nabanyakenyoro, onye oyo bwaberu, abwo bande bache barigigwe, baikaransigwe, basomigwe buya enchera y'okwegenderera etari okoiba, barigie enchera y'okogenda bebundise chikosi, buna bono eserekari nkobundisera abanto bosa. Ekero babundisirwe chikosi, bachie gokora ekwerende. Abamura aba bakore egasi y'amaboko, benyorere chibesa. Batige koiba, batige kwangaisa abang'ina na abagaaka abagotu, banyore chibesa chiabo bakwegorera kende bakoria. Igo ring'ana buna eri riatoruga ng'a ri'enyasore. Okorora enyasore nabeichire ime abamura mbare bare ogoeta nonya botuko iga kwanyora amarioki akogoonchokana naye chinyasore. Iga enyasore eyio etogosaba eserekari yaito ebwaterane. Nabaraai bande b'ekenyoro omaiga, ring'ana eri ri'enyasore riangamiswe ekenyoro eke ki'obwari. Egera abamura aba, gose mbekonye gochia motu, nonya nenyomo yao basinyire. Abamura aba basinyirwe konyuoma ase engencho banyuomire enyasore, banyuomire amaru. Bamura buna aba mbai gochia gotoka mambia, buna bono abaibori babo, oyomo nkorire arenge inse aria ekero naika ororo, igakorera ng'a gaki gachia koebereria chi ebinto mbisaambu nyomba ase eng'encho abana bamwabo nabo bakorara, rakini yatoka ng'a oyo obasereiri, omong'ina oyio nabo aitaba ng'a endai ndonge nabo ekorenterera. Rakini rende, ingosaba eserekari yaito ebwaterane na abanainchi, ase oroche enyasore ere, Enyasore eyio eangamisu ne chinguru chia igoro, tokonya ekisasi kia mambi. Sencha abamura abakonywa enyasore, batwara chinguru chi'ogochi koiba. Abamura abakonywa enyasore, batwara chinguru chi'okoinagera muna omogaka oyio bainagerete ense bakamoura esimi, na abande mbare baurirwe chisimi, baurirwe kende nonya ne chibesa. Igo tiga toteme, onye kwarorire omwana oo otwarire okoboko ogotambe kw'oboibi, omwana oyio tema sana. atarachie goikera amaboko y'abananchi chinyomba chisambwe, eita nere asambwe, omwana oo mokanye bwango atige amang'ana y'okoba kw'ogotambe. Igo togosaba abagaambi baito ase engencho batoke emeeting, egotoka ng'a kero kende abamura baria bande mbache batoke. either eserekari yaito netobwatisi ase eng'encho omo okoboko gw'eserekari na ogotambe, abamura abwo nabande baria batorwa ase eng'encho mbaro batatama lakini oyo atora, ebahati engiya yasiboka obaatora, bache baretwe baikaransigwe nonya na ogosaberwa basaberwe gose mbaonchoreri. Abanainchi baito, inche nabakeire buya ase ogotaa bogoria amaboko okoboko yaani eseri y'amaboko yaino. Omonto oo nabo aregocha gokwa, ganga bono iga ne ribu rira, ganga nerande robo yache yoyi. Lakini rende mwabera, ekanisa igo yarandirie amang'ana amakong'u iga abanto mwatoorekire. Omonto oo ganga onye mbinyoro biria binde bitamomaeti Nyasae, ganga omomura oo iga ayiete, gose ganga aitire are amanyinga oka. Igo mwabera ase ogokunu kw'okoboko kwa Nyasae, mwakonya omomura oyo, ganga iga akwete. Igo ase enchera eyio inche tiga mbatebia mbuya mono, lakini eserekari etobwatisi. Na intwe abanainchi tobwaterane, tiga kobua ng'a omomura onyarebe ng'a ekero are omoibi gokomwatora ng'a ekero kende nigo chiare okorusia nyomba, buna okwoboa naye omotang'ani agocha korusia nyomba. Igo ntoboe abamura aba na abaito ntobaiborete, ntobakineti, tokobaa boa ngotorusia bare oo babwenerete rirorio bagende bakwere echela, rika bagocha gotoita mapema, naende bafundiswe chikosi iga aria echela, bachie koba abanto abaronge gochia motwe. Na abande aba motaragenda esukuru, abande motatageti kogenda esukuru, abaibori bechandete, moche moimoke mogende chisukuru muna nache chigoreirwe, nonya na oyo otigerete nonya ekerasi kende atigerete, rigia chinchera tobaire esukuru, mosomigwe, mbuya mono ase ogontegerera.